Dysgu hywel gyda ni yn wên o glust i glust a dysgu am gêm, am stori hefyd am wn i i rygbi Gogledd Cymru. Um, dwi'm yn gweud bod pawb yn y Gogledd yn nabod ei gilydd, ond ti yn nabod lot o'r chwaraewyr. Be fydd hynny'n golygu iddyn nhw? O, mae'n anhygoel gweld rygbi Gogledd Cymru wedi wneud um, mor dda a hefyd um, a gweld y talent sydd yn y gogledd yym o'n i'n ysgol fo un neu ddau o chwaraewyr a ma' nhw wedi cael canlyniad gwych heddiw. Ie, lot o gefnogwyr 'na hefyd, fi'n credu bydd hi'n yy bydd hi'n ddifyr yng Nghaerdydd heno, wedwn i hynny. Yym, mae'n braf gweld Rygbi Gogledd Cymru'n cael sylw hefyd, mae'n braf gweld tîm merched Cymru yn cael mwy o sylw dros y misoedd diwetha' hefyd. Yy, efe hen bryd, byddwch chi'n gweud, o ran hynny? Ie, wel, dwi yn y sgwad ers bron i bum mlynedd a faint mae o wedi datblygu yn y bum mlynedd diwetha' yn anhygoel. Yym, geme ni'n fyw Ar S4C eleni, 'da ni 'di cael Parc yr Arfe fel ein cartref am y dair mlynedd nesaf, felly yn bendant mae poblogrwydd rygbi merched yn codi yng Nghymru. Ydy, yn bendant. Gyda Cymru nawr, ond ble ddechreuodd y cyfan i ti? Lle mae'r daith yn dechrau o ran dy gêm di o ran rygbi? O, dwi'n mynd nôl pan o'n i tua wyth oed bellach, chwarae rygbi yn erbyn 'y mrawd, a wedyn ymuno â tîm Nant Conwy. Yym, o'dd Nant Conwy bron â cyrraedd y stadiwm hefyd heddiw, a symud ymlaen dwi 'di chwarae i Glwb Rygbi Dolgellau, yym, Gaernarfon a wedyn yn neud sgwad Scarlets a wedyn Cymru. Os na fwy o strwythur na dyddiau yma, os na lwybr pendant, os oes rhywun yn disgleirio yn y clybiau falle bod na, bod na strwythur i fynd â chi tuag at y rhanbarthau a'r tîm cenedlaethol? Oes, mae gennym ni rhanbarthau yn digwydd um, chydig bach o wahanol i'r dynion, de. mae gennym ni chwarae i glybiau a rhanbarth, ac yn amlwg ond mae'r gystadleuaeth i gael y crys coch yn, yn tyfu bob blwyddyn. Um, mae rhaid ni ddangos ambell i gais hefyd. Y cwpl o geisiau mm. o ran Cymru. Ni'n Dos braf gweld ti ddewis. Mae'n ma, ma ddwy yn ei gyda nhw hefyd. Atgofion melus dros ben. Ffrainc, wrth gwrs, yr un cynta. Ie, yeah, oedd y hon yn tro cynta ni gyrra Ffrainc am 8 mlynedd. A nes i digwydd bod cael y cyfle i sgorio cais yn, yn y 2-3 munud agoriadol. Hwn tymor yma wedyn ni yn erbyn yr Eidal. Ond tiod, o sôn am y balchder o, o chwarae i Gymru, sut beth yw e sgorio cais i Gymru? O, mae sgorio cais yn, yn rhoi yr eisin ar y top, fel dych chi'n gwybod, yr, yr holl waith caled ymarfer. Um, ond cais fel yna, gwaith y blaenwyr yn gweithio'n galed a... Mor teg. Fi'n lwcus i groesi'r linell wen. Garedig dros ben. Nawn ni sôn mwy yn hwyrach am y cyfnod prysur sydd i ddod, ond Os jyst yn fyr, mae Cwpan y Byd haf yma hefyd, saith bob ochr Cymru, mynd fod yn gem i'r Gymanwlad haf nesa yn Awstralia. Yy, dim haf nesa, mis Ebrill hyd yn o'd, felly mae'r misoedd nesa mynd i fod yn, yy, yn wallgo o brysur i chi. Yndi, a mae, a achos bod chi mor brysur, mae amser yn mynd yn gyflym. Saith bob ochr ar hyn o bryd tan Gorffennaf. Cwpan y Byd pymtheg bob ochr ym mis Awst, a wedyn falle canolbwyntio at Yym gemau gymanwlad os dwi ddigon lwcus. Ie, croesi bysedd. Ie. Yy ie, arfordir aer. Bydd hi'n braf iawn. Ond ond defer sôn hefyd am y sylw mae tîm yn cael yn haeddiannol hefyd. Roland Phillips yn dod mewn hefyd. Um, dwi'n gwybod bod e'n hyfforddwr profiadol ac yn dyn ddifrifol dros ben, ond uh, mae fe'n cymeriad hefyd. Yw hwnna'n helpu? Yndi, dwi, dwi teimlo bod ni wedi cael hyfforddwr a, a comedian mewn un. um, mae cyfarfodydd efo Roland, o, mae'n anhygoel, a mae'n hyfforddwr. Mae popeth yn mynd yn y cyfeiriad cywir a dwi'n edrych ymlaen at Cwpan y Byd. Ie, a chi'n teimlo'r gwahaniaeth mae wedi neud? O, yn bendant, gafon ni gychwyn gwych, curo pump allan o bump, curo Iwerddon, curo Sbaen, yym ma' na man gyfnod cyffrous. A Cwpan y Byd yn dod haf yma yn Iwerddon, o'dd yy Elen yn sôn am 'ych grŵp chi fan'na, gewn ni edrych ar y grŵp Jyst i, uh, wel, i danlinellu yr her sydd i ddod, Canada, Hong Kong, Zeland Newydd, yes, gobr ydi efe, Zeland Newydd, uh, chi'n cytuno, Dirgi? Ydy, mae o'n dipyn o grwp, um, yn enwedig, da chi'n gweld Zeland Newydd, ond hefyd mae Canada. Hwna'n ddiddorol, achos chi'n edrych ar Canada, os na chi'n dilyn y gêm y merched yn, yn, yn agos, chi'n meddwl, o, Canada, Cymru, yn gêm hawdd, o Canada, yn drydydd o ran detholion y byd. Oedd, a Canada ddod yn ail yn Cwpan y Byd nôl yn 2014 felly mae genna ni sialens o'n blaena ni mis Awst ond fel sgwad dan ni'n barod amdano fo. Wel ie, yn bendant. Chimod, fel, sut mae gwlad fel Canada yn cyrraedd y safle yna? Oes yna wahaniaeth mawr yn eu patrwm nhw a'r patrwm yng Nghymru? Wel, mae Canada hefo tîm saith bob ochr, cryf ofnadwy, yym, mae'r merched yn broffesiynol, yym, ond mi fydd o wrth gwrs yn brofiad i chwarae yn erbyn y goreuon, A fel o'n i'n deud, o'n i'n barod am y sialens. Ie, yr cyfan yn dachre ar ddechre mis Awst. A chi'n sôn am saith bob ochr mlan. Ni 'di sôn yn gynharach bod Cymru yng ngeme'r gymanwlad hefyd. Ond ch'od, faint o wanieth ma' ca- cael tîm saith bob ochr ar y brif gylchdaith yn neud i i wledydd eryll, chi'n teimlo? Yndi, mae o'n rhoi cyfleoedd i i ferched fod yn llawn amser ag yn broffesiynol yn y gêm. Yym a dwi'n gobeithio mi ddaw hynny yym i Gymru'n fuan iawn. Yym ma'r gêm saith bob ochor yn tyfu ar yy wrth gwrs odd yn y geme Olympedd a wedyn y geme Gymanwlad yn dod em- mis Ebrill flwyddyn nesa. Ie, yn union. Felly, lot i ddod o ran y saith bob ochr, ond byddai ddifyr gweld sut mae Cymru yn wneud yng Nghwpan y Byd yn amlwg. A chi sôn am, am y jyglo yma, mae'r dynion cyn Cwpan y Byd, dyn nhw'n cael chwarae i'w rhanbarthau hyd yn oed, maen nhw'n mynd syth mewn i camp. Sut yn y byd mae'r merched yn, yn ymdopi? Ydan, da ni'n gweithio llawn amser. Dwi'n uh, ddarlithydd i'r Coleg Cymraeg yn Mhrifysgol Met Caerdydd. Um, Mae 'di cymryd amser i fi falle gwneud yn siŵr mod i'n cael yr ymarferion i gyd i mewn yym a lot o'r merched yn dych ch'od yn teithio lot i gyrraedd Gaerdydd ag yn y blaen ond fel o'n i'n deud mae o'n fraint a 'dan ni'n mwynhau bob munud.